Kulleetaa fi hootaa dhiiraa dubartii kan walirraa hin jenne halkanii guyyaasi karaa jarri deeme deemuu nu laaffisi laafaa nu jabeessi daawaaf nu si'eessi maqaa makee gaarii sana toluu baasi haqqee nu dhaalchisi arjooma keetiin amanne yaa rabbi rahmata keetiin.

Hijraa nabii zeyni amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Assalaamu alaykum jedhe isiniin gahe galanni kan rabbiiti kan waliin nu gahe meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahe yaa allah nama diin keetii jecha bahe.

Ee kan oolu tahe baguma kee tahe alhamdulillahi mooticha ol tahe salphina tokko malee nama harka kee gahe hojiidhaan tokkichummaa kee ragaa bahe ati nuura ammati nama kan kee tahe

Nuufis khidmaatiin fiixaan nuuf haa baasu, akka saalihoota wajjin nu taasisu, faana mu'mintootaa Rabbiin nu haa baasu, harkasaa kajeellaa akka nu badhaasu, gufuu diin Islaamaa nu jalaa haa kaasu, kan walitti dhufeenya ummataa facaasu, kan ummata Islaamaa yaadaan adda baasu,

Meeshaan keenya du'aayiidha yaa obboleessa jabaattus qabaattus ilmi namaa hiyyeessa nu rabbiin qajeelaa isatu dureessa najaa nu haa baasu shirrii gubbaaf keessa isa beekamu naafiqa diinii keessa beekuusa wallaaluu diinii miidhuu keessaan

Yaa nama amanee rabbi isaa sodaatu khaliifaa duniyaati shumannan isaatu ummanni fahamee fayyadamuu baatu rabbiitu nu kennee of shaaruun hin taatu ergamaa rabbiitu hojjetan hunda isaatu rahmanniif nageenyi irra haa jiraatu.

Risaalaan Rasuulaa wal gahuun saa nafu Kalimaan Ilaahii ol ta'u malee nafu Fagaatu dhiyaatu turu sa daddafu Labsiin isaa qofti karahamee nafu Gaafa namni hojjate hojjacheessu dhufu Rakkoo duniyaa diini ummatarraa cufu Jireenyi gaariin sun waa dhabamee nafu

Imaama Anbiyootaati ergamaan hordofnu, seerri ittiin gorfamnu, Qur'aana isaatiin amanne yaa Rabbi rahmata keetiin. Nuuf haa beekanu akka Islaamummaa haa jaallannu, diinirratti lubbuuf qabeenyaan qusannu,

Kan waan gaaffii ta'e hundaaf deebii kennu beekutti nu ajajee hamma beekuu qabnu qurhaanni maanuwaalii keessatti of barbaannu kan waan ta'e dabree qaraanee qorannu waan dura argamerraa har'attiin gorfamnu rabbitu nuuf ergee akka ta'uu qabnu kan nuti jaallannu akkaan jabeeffannu keessaa odeeffannu deemsa duniyaatiin amanne yaa rabbi rahmata keetiin mucjizaa rabbiiti quraanni nu qabnu waan duniyaa akhiraa keessaa odeeffannu yaada gabaabbate ittiin fageeffannu amlee ummata laafee ittiin jabeeffannu kan waan karaa badee ittiin sirreeffannu

Hikmaansaa himame hin dhumu hanganatti kan ergaansaa hundee kan seentu waaqleetti namni hubatee argee ni amana rabbitti durees har'as rakkoo bal'ina keessatti ummata rabbii isaatti amane hundatti Yaa obboleewwan kiyya bakka jirtu hundatti laa ilaaha illallah qalbii keenya irratti ola taasifannu achirraa eegalti jabeeffanne achitti maanaasaa wajjin amanne yaa rabbi rahmata keetiini.

Yoo jiruu bareeda jiraanna gammanne hayaata gaarii san wanni nu dheebonne maal beeyna yoo rabbiin gaaf tokko nu kenne jiruu gaarii namni yoo harkirraa namne kan dhalli namaa keessatti hin zallamamne nu marganna yoo nu taabaa kadhanne gaafa nuti amree rabbii walii dhaamne

Gaaddisa Quraanaa jala waliin dhaabbanne gaafa nu waan rabbiin dhowwerraa of eeyne gaafa nu waan inni ajaje hojjanne gaafa nu duniyaarra waan jiraannu beeyne gaafa amri isaa eeyne taane nama diine amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Itti deddeebine dubbii kan ammallee rabbiin nuuf kajeelcha yoo nuti kajeelle amri isaa eeggata harka isaa kajeelle yoo daawwitii diini keessatti of ilaalle gaafa sunnaa nabii keessatti of madaalle dhokatus mul'atus bakka fedhettillee ulamaa rabbii gaafataa waan wallaalle Yoo hawaasa wajjin haala mala tolle yoo as nu dhihaata wanni fagaatelle diinii nabii keenyaan jabaatu maalille gaafa nuti tolle nuuf toluu yaqiine amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Dubbii kana beekan deddeebisa jama gariin deddeebifnaan namarraa fahama. Namni qalbii qabu milkaa'uttaa joma milkeeyin qajeeluma keessa barbaadama. Qawliinsaa ol ta'uun amannaan argama. Gaafa keessa duubaan taane islaama. Gaafasiin nu galtee maalummaan gamtooma rabbiin nuufa kennu ummataaf himaama nama gaafatannu hamrii diin islaama beeka hayyuu nama diinii tuttaajoma garuu gamna namaatiif galti dubbiini amannee yaa rabbi rahmata keetiini. Nasiyaa kumee waan baaftan itti baasa an keessa deddeemee dhimma keenya kaasa nkoosi las gungumuu malee maalan baasa hanguma humna kiyyaa hin dadhabu haasa akka tahuu qabnu dhabuun na dhamaasa marjihaa dhabuun kun addaan nu facaasa tokkummaa nu dhorkee gargar nu tamsaasa Nkaha wargatee seeneef hirkaan karaa baasa gamtooma dhabuutu akkas nu dhammaasa millaa ergamaa rabbii hordofuun nu baasa dhibdee kana kaasa dubbadhaa ikhwaanii amanne yaa rabbii rahmata keetiinii.

Yaa nama islaamummaadhaan jirtu duniyaarra shukrii rabbii keetiin dagatiin hundarra nu badhaase diini waa hunda gararra utuunni nutti cufe maaltu bana karra silaa akkam taane akkiidhaan wal barra jaratti cufame ilaallee agarra mee jaahiliyyaadha waa xiqqoo wal barra woma argaa jirrurra Ammas waan duraani amanne yaa Rabbi rahmata keetiini. Namni amantii hin qabne yoomuu biyya rakkaa. Namni qalbii laaleessa toonu margaa dhageetan dhaabbadhe magaalaa walakkaa. Galaana ummataa burqu bakka bakkaa booda kam ta'uu deema jedhee yaadee takka.

Dubbifnaan seenaarra taarika duraanii amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Qabeenyi kun abbaattumaatti hin fakkaatu tola diinii kanaaf wallaalle namootu ni daganne waan jaahiliyyaan fakkaatu rasuula dura akka biyyitti jiraatu yeroo nabiin keenya ergamuun dhiyaatu Rahmataaf nageenyi irra haa jiraatu. Hayaan ilma namaa gaafas waan fakkaatu. Akkas akkas jedhee hunda himuun taatu. Inni humna qabu isa humna hin qabne nyaatu. Waan seenaan dubbatu hayaata duraanii amanne yaa Rabbi rahmata keetiini.

diigamaa taanaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini jiruu beeyladaatiin gargariin fagaatu gosummaadhaan garaa walitti jabaatu lubbuun ilma namaa humaatti hin fakkaatu fedhuu wal ajjeesu fedhuu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu sababa waa xiqqoof wal fixaa jiraatu.

Jiruu beeyladaatiin gargar hin fagaatu, gosummaadhaan garaa walitti jabaatu. Lubbuun ilma namaa umaatti hin fakkaatu, fedhu wal ajjeesu, fedhu gabroomfatu. Qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu, sababa waa xiqqoof wal fixaa jiraatu.

Hurmaan namaa badee hayaanni gajjabe diigamiinsi jaraa kan sadarkaa dhabe ilmoo fi jireenyaan goote awwaala qabe nama suukanneessa waan seenaan katabe baay'eedha dubbachuutti yeroon itti dhabe. Sanyii hidhaa waliree argaa wal dadhabe akkuman duraanuu xiqqoorraa jalqabe jiruun insaanummaa kan karaarraa dabe makluuqni rakkate namni wal azzabe garaa goru dhabe dhama'ee insaanne amanne yaa rabbi rahmata keetiini.

Jireenyi insaanummaa kan akkas diigame mirgi ilmaan namaa kan duraan dhiibame hayaanni makluuqaa garri wallaalame qawmii wal balleesse miskiinni miidhame birmaduun gabroome wallaalaan mootome jaarraa dheeraa biyyi wal waraanee dhume wayita kana rabbi makluuqatti arjoome

Ntoo hin ifaaji muuminni ittiin beekamu mallattoo dhaqaba haala tola yoomu namni rasuula jaallachuudhaan beekamu hayaanni isaa kamu ta'uu sunnaa isaanii amanne yaa rabbi rahmata keetiini.

isaanitti buuse quraana isaa hikma kanaaf moominni isaan jaallata dhugumaan ofumaaf jaallate gooftaan ardeebsama namni isaan hordofee numa badhaafama milkaa'ee dhugumaan qabnaan sunnaa isaanii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii

Namni isaan jaallatu wanni ittiin dhugoomu nama hamriin isaanii biratti hojjetamu nama waan isaan dhowwan irraa dhowrkamu adliidhaan jiraata inni yeroo kamu isa biratti ilmi namaan vallamamu

Rasuula jaallachuun mahnaan dagatame kanaaf hangarii yaadachiisuuf dirqame hubbuun nabiyyi kaliimaan jedhame ummanni maalummaa islaamaa faame lubbuun meeqa isaan irratti wareegame jarri isaan jaallachuu maanaa isaa fahame kam wakamirri jaal lubbuu kennee dhume kan seenaan nuuf hime